kamoro moro miyudo wajera ma Lolwe TV. Maendi en chenro mar thuondi mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Olumbaka. Maendi en chenro ma bende watwaki achiel kachiel kaka oganda mar Joluo. Warango ni to wan kaka Joluo wawuok kure wan kanye to wadhi kanye. To moloyo warango ni to thuondi ma wan godo gin jok machalo nade. To ka gintie Gin contributions aina mage mane gikelo ne ogandawa mar Luo Nyanza? Omiyo arwakini machiegni, antiere kod wenda achiel kachiel. Obiro mosu onyisu nyinge duto, nyinge mar juok kaachiel kod weche duto, kaeto obiro dhi nyime kod chenro ni eri mar thuondi. Arwaki. Erokamano Eh. nyakwar mbaka. E mos oganda.
E, nyikwa Ramogi Ajwang' kamoro amora ma untie amosou ni osawre uru. An iluonga ni nyakwar Tao Pogoti kata nying machielo iluongo ni Chris Amolo. E, an wuod Alego e, ei Siaya kama iluongo ni Mur Malanga. Awuok e dhoot miluongo ni Mur, e, joma iluongo ni Jomur. Koro e piny luo joma ok ong'e kuma gidakie Yeah. Eh, wanyisogi ni eh, Isia kacha wantie i Alego kama iluongo ni South East Alego mantie gweng' miluongo ni Mur Malanga mm. to nitie gweng' miluongo ni Mur Ng'iya mm. ae kendo kidhi South Nyanza e piny mar Awendo bende gintiere ma nitie jok ma nyinggi ong'ere kuro mm. kaka ma Nyasaye osekawo iluongo ni uh, Oluoch Kanindo mano osebedo jatelo ma mar maduong' ahinya e South Nyanza kono mm. kata e Kenya mangima mm. keche ji ong'eyo orieny lelo maber mm. e, kaachiel gi mamoko ma pod nitiere mabende South Nyanza kucha e, machalo kaka uh, Profesa uh, Douglas Odhiambo mm. to kod Leo Odero, Odero mano osebedo kata uh, permanent secretary e Kenya ka yeah. Eh, to Douglas Odhiambo professor emokuongo bedo vice chancellor mar Moi University hmm. mano eh, mago gin jomur jok malosego mago jomur mago jomur kach to kawaduogo eh, koma antie mur hmm. ma mano Siaya hmm. jok ma be iwinjo machalo kaka professor Jacqueline Oduol mano en nyamur to be otedo i Alego kanyo e, ne dhoot miluongo ni jokakan hmm. e, mago gin jomur jomur gin joma lich ahinya ok gin jok ma mana jomur kuma iwuokie e. awinjo kiwacho nyingi ni chris omol amolo a ah, chris amol ichake wacho kendo wende ni in eh, nyakwar tawo yes tawo ni eria ni ng'ama chalo nade tang'o momiyo nibedo kod nying mar juok mar nyakwar tawo nikech tawo kaka ang'e kaka joluo tawo en gima oganda toke ka ji Siebo. Ee, nitiere jalo mane osebedo achiel kuom puondi mag Luo ma owuok e dhoot ma mar Jomuo e kendo en Jamuo. Koro en e kwara. Ee, en achiel kuom kwerena. ma osetiyo matek momiyo wa- wan kaka jomur ne wayudo piny mwadakie ei Alego kacha. Koro en ye miluonge ni Tao, to wuon mare ne iluongo ni Ogot. Koro en Tao Kogot mano kedo bobedo achiel kuom thuondi mag Luo mano otiyo ne Luo matek bomiyo joluo nwang'o kuonde ma tinde gidakie. mm. kaka koro i Alego kacha. Mm -hmm. uh, Tao Kogot en achiel kuom thuondi ma nokedo mondo omi piny Alego bed gi kwe kaka koro betno. Mm. Mondo omi ogeng' dhoudi mamoko ma nene monjo jo Alego. Yes. Ma ne chalo kaka jo Sakwa, mm. ne chalo kaka jo Ugenya, ne chalo kaka jo Gem. Mm. Koro ne dhoudi ka dhoudi manyo kaka ginyalo nwang'o piny mm. ma gidakie. mondo gibe gitimie timbegi mag dongruok mondo omi gibed ji minyalo ne ni ma ka gin joka ng'ane Ko- koro Tau Kogot en achiel kuom jalo mane okedo mi piny Alego obedo kaka obetno mopogre kod kedo no dhoodgi kende Yeah. Mm.
koro en eh, no, to sama ne okedo ni eri ma nyakwar tao ne kedo mondo mi giyud kama gidakie dong' no okedo gi joluo koso okedo gi joliban E kedo ma ne gitimo ne en kedo mar libamba to kod dho- joluo bende e nikech e jolang'o nitiere ma nodak e piny alego kanyo mago duto ne gigolo kuondego ka giriwre koro dhoudi mag luo mane nitiere e alego e kindeno Yeah. ka jolang'o ne osedhi koro gidong' kendgi Koro dhoot ka dhoot manyo kama onyalo betie miwacho ni maka dhoot ma makama kama kaka ni macha dhoot mar mur macha dhoot mar kakan macha dhoot mar agoro koro ne gilaro kaka gi ng'ato dhoot ka dhoot nyalo bedo gi kare kende nikech ing'e ni ji nyuolore Ang'o ma ne mono dhoudigi bedo kanyakla? Mochuno mana ni ng'ato ka ng'ato ne nyaka lar ni dhoot ka dhoot obed ke- kar kende. Ing'e ni kane ji mako piny ma koro wantie mar Luoni, Mm. to ne dhoudi ok obiro dichiel. E ne gibiroga mopogore opogore. Koro ka dhoot moro nosekwongo mosemako piny, Yeah. To dhoot machielo biro biro, waluongo gin clan. Gin mm. joluo duto, koro dho udie mopogre ni ma dhoot koro waluongo ni clan. Clan moro obiro donjo. Yeah. Kochopo to nwang'o ka nitiere ma dhoot ma nosekwongo telo kanyo. Mm. To ok bi yiene mondo mi obi odag kama jogo obetie. Mm. Nikech mm. jogo ong'e ni gibiro nyuolore kanyo mondo gibe gimak kanyo obed malach mondo mi joggi ma ginyuolo biro yudo ka piny lach gime- gimedo yudo kuma- kuonde ma gigede Mm. koro ok ginyal yieno dho ot machielo mondo obi mondo be obed kanyo mano ema ne kelo lweny ma koro idwaro ni ng'ato ang'ato omak kare obedie gi dho ode magi e gik ma ne miyo joluo gore kendgi ka gimako kuonde ma gidakie bang' mano ka ne gisemako kuonde ma gidakiego Eka koro gichako riembo dhoudi mamoko ma ok wach dhowa. Jogo ma koro monjo gima chalo kata kaka dhoot mar jo Abaluya, Yeah. dhoot machalo kaka Kisi, Mm. dhoot machalo kaka Jolang'o. Ma Jolang'o bende ma ne joluo kedogo ahinya moloyo e dhoudi mamoko ma ok wach dhowa. Jolang'o ne timo ne gi ang'o? Jolang'o ne monjogi mondo ka- omed mako piny oyud kuma dhogi gi be ginyalo kwaye kuma ginyalo kwaye jamni Eh, to joluo bende ne dwaro kuonde ma lach ma gibende gikwaye dhogi kendo kuonde ma gipuro koro ne lweny nyaka bedie mondo mi dho- gi- giyarre mo- giyar piny Yeah. giyud kuonde ma gidakie maber Eh, to ka wawuoyo kuom tawo kogot yes Nikech e wadwa ng'e ber momiyo nene ta opogoti. Eh, momiyo uluonge ni thuon. Eh. En ng'ama ne thuon? Ne en ng'at ma thuon.
Ah, thuon en ng'ama otimo? Thuon en jalo matelo noganda ni. Hmm. Ka nitiere lweny ma koro idwa lar kodo gik mwaluongo ga gi dholuo ni gikeni. Yes. Gikeni en kaka koro lowo ma ji dwa dakie. Mm. Mano en achiel kuom gikeni mane Nyasaye oketo ne dhano e piny ka. Mm. Koro gin gik ma iluongo ni mwandu milara lara mm. ma ng'ato ok miyi ma ok ilare. Mm-hmm. Koro e kinde ka ne thuondi larogi mondo oyud gin dho utgi mondo obi odagie. Mm. Koro kawo kogot ne en achiel kuom jogo mane thuondi mane laro ni joluo lowo mm. ma joluo dwa dakie. Mm. Emomiyo ne giyudo nying mar ikawo nyingegi to iketo e buk mm. e kinde ma koro piny oyawore ma koro gimoro ma sani waluongo ni lony e, mane wasungu ema okelo mm. sama koro nodonjo to koro ochak ndik buge ting'iyo ni jomage ma nokedo ni joluo matek koro ikawo nyingegi to iketo e bugego mondo gibed jogo miluongo ni thuondi mag luo mm. Eso koro taw kogot. Koro taw kogot nyinge nitiere buk mar thuondi mag luo. Eh nitiere e, e buk ma nokwang ndik mane oketie thuond luo mm. eh. anyiswa gik ma tawo timo achiel ariyo adek eh, koro tawo kogot mm. ka achako nikech iwacho ni dho jorachar wacho ni charity begins at home, at home yes. mm. eh, koro wachak kod gik ma tawo otimo oh. e eh, dho odgi tawo mm. e, tawo kogot Ne en ng'at ma rawera ma hike pok oromo piero ariyo gabich. Mm. Noyudo ka tuo mar nindo mm. ma ikelo kod maupe. Yes. Ne nego ji e tie aora miluongo sani ni River Yala. Mm -hmm. Mopogo Alego gi Imbo. Mm. Kanyo ema ne dho ot miluongo ni Mor nodakie. Koro ne maugono ne nego jomor kanyo. Mm. To Taukogot norango boneno ni to ka koro gini otieko dho odwa, yeah. koro ero otieko joga. koro gima dwatim mondo mi watiek gini en ang'o mm. to tawo nong'iyo mowacho ni kama maugo nitie ni ema nyaka ogolie jomoro mm. mondo jomoro odhi oyud kamoro ma maugo onge mm-hmm. koro nong'iyo piny to neno ka kuma onyalo tere ji jogeme modaki mm. mano jogem siayo ee mm-hmm. koro ne tawo wuok to dhi ir jaduong' moro miluongo ni Odima Kobiero. Odima Kobiero ne omiye thuolo kod weg piny. Wuon piny ne iluongo ni Seje ma Odalego. Nomiyo Odima thuolo mar bedo ng'at mwaluongo ni Ogaye. Eh, ka- ka- Ka ng'at ma i kinde ma sani wanyalo wacho ni jaduong' gweng'. Yeah. Koro nomiye thuolono ni mondo obed kaka jaduong' gweng' ma ka nitie wach moro marach to ji ma kobiero em, bedo piny to winjo to loso mondo mi ji odag gi kwe kendo ji olos dak obed maber ma onge chandruok koro tawo nodhi ir odi ma kobiero to nyise ne wuon obiero aneno ka maugo tieko jowa e tho nindo tieko jowa e tie aora Yeah. ma river yala kacha to adwaro ni mondo Agol jowa kacha to kuma aneno ma onge maugo mm. joge ema odakie. Mm. Adwaro mondo imiya thuolo ago joge mariemb. Oriemb jogemgi. Ee, mondo jogem odhi kure?
Mondo oyud kama otere jomo kuma mm. jogem dhiye koro mano to ok odwa ng'eyo ah. en odwa ng'eyo mana gore mondo ogol jogem ogol jogem kanyo mondo ores kodo ores dho ode kik lal kik tho mondo otho tiekgi te koro jaduong' obiero nodwoke niya ni aneno ka tuo miwachoni oseluwo aora aora moa kuma jou wadakie cha bochopo kama wabe wadakie nikech e jo odi mobiro ne en owuok e dhoot mar kakar ema en ema koro en kwar ng'ong'a kodima Koro nene gidak kama iluongo ni Nyandiwa ma sani iluongo ni Awelo Estate e Siaya kacha. Koro kanyo ema nene tawo dhiye ir jaduong' Odimo Obiero. Bo onyiso tawo ni aneno kama ugono osechopo bonego joga ariyo ka. Koro kinyalo riembo jogem to an bende anyalo medi yawuoyi. Koro ta odok kendo ir jodongo. Mondo konye riembo jokeyo.
Eh. Koro ta odok ir jodongo ma jodongo mo. Mm. To pimo ni gi wach kaka jaduong' Odima owacho. Mm. To jomur koro wacho ni karama koro wabed piny mm. mondo wabe wago wago wago piny turubim. Mm. Matiende ni wadhi pimo piny gi bila. Yeah. Ka bende wanyalo go jogem ga adier. Nikech ne ok en na lweny nyaka ne pangi. Tipange moriwie nyaka weche mag bilo ma ji dhi ka kajuoga. Mondo ajuoga okor mondo ong'e ni to jogi ka udhi gogi unyalo gogi. To ka onwang' ni ok unyal gogi tikwerou ni jogo pek mohewu. Onge lweny mane ji nyalo dhiye ka ok gidhi ir jobilo. Mondo Ne miyo- onge ne onge ok nyal timore e kinde machon. Koro jabilo nyaka nyisi ni lweny mudhiye ni aneno kudhi loyo kata idhi lowu. Ee, ma twe wach nog bilo kabisa. Aha. Koro ka jodong moro ne osedhi bopimo piny, Yeah. tae gidok ir jaduong' Ob- Obiero. Koro jodong Muria modok ir jaduong' Odima Kobiero. ne wach manyo usewacho kod rawechwa manyo biro iru cha mm. wasepimo piny bwaneno ni owinjre wadhi mbele gi wachno udima bende onyisogi ni kara koro wabe wapimo piny mm. koro joka, joka kan bende odhi opimo piny boyudo mm. nadier jogemka idhi logi gi lweny mm-hmm. koro Yawuot Mur kod yawuot joka Kan noket kanyakla to Tao ne jatendgi. Mm. Aye ochako orang dhoot miluongo ni Agoro. Koro jo Agoro be noyie ni konyo jo Mur gi joka Kan lweny mar riembo jogem. Mm. Magi be wuodgi ma thwangi ni iluongo ni Rabuogi Ondiyo ma kochieng' orembe. Mm. Ma ono thuon mar jo Agoro. Mar jo Agoro.
Koro ne gitweyo piny gi bilo ma giwacho ni wariembo jogem. Jogem gi ne onge kod jatelo margi ma bende ne nyalo tweyo bilo ma wach ni ooyo kata gibiro riembo wato ok ne giriembo. Ne gin kodo.
Koro gi be ne gitemo. Mm. E, to ne thuond gi iluongo ni nga? Thuond gi ne iluongo ni obor kasuna. Obor kasuna.
E. Mano thuond jogem. Mano thuond jogem. Mhm.
Koro ne ka lweny dhi chakore mm. to joka kan gi jomur nowinjore. Mm. Ne odima kobiero en ye jaduong' morito piny. Koro en obiro gero ji kama osedarie jogem. To omin mare moro ni iluongo ni Opwapo Kandenga. Opwapo ne en jabilo. Koro en mano wach ni nokuong'o piny gi bilo. Kama oseriembie jogem. To okuong'o piny gi bilo kowacho ni Kama ogerwae ok anodarwa koro nyaka chieng'. To Tao Kogot role mare ne en ne en oriembo jogem. Ogoyo jogem to oriembo. Oriembo. Koseriembo to pwapo kuong'o piny gi bilo to di mabiro to gere jomur kod jokakan. Mano e gima notimore ma oger jomur kogol kama iluongo ni Matera e tie aora miluongo sani ni River Yala mokel jomur kama iluongo ni Mur Malanga. Koro nying mar Malangano, Malanga en kwaro mane duong' e Igem. Ne en kwaro mane duong' igi. Ee, to nodare boriembe kod jogi mm. ma nyaka noringo ka, ma odhi kabisa mm. koro kwere ma nodare e lweny ni nodare e lweny koro kwere mag joge ma nodare e lweny ah. koro anyalo kwanogi erokamano eh.
wabiro dhi e yo matin ka waduogo to wabiro dhi nyime achiel ka achiel mondo wawinj ni to kwere mane odhi modhaw moriembogi ne gin mage to mano oriembe gin mage to ne gidhi kure To kane usedhi game kaendi, koro tuo mar nindo ni noweu koso ne ok oweu? Kaachiel kod gik mamoko ma bende nyako- ah, ma bende ah, tawo kogot ne otimo. Maendi en chenro mar thuondi kod an Jeffrey.

Josumako witi bendo keu joko jala magunga Pinyi dhi ariwa kendo un be uneno nyithiwa
Kamoro moro ma intie jara Malulu TV en kinde makare ma endi en chenro mar thuondi mikelo ni kod an Jeff Olombaka kata Nyakwar Mbaka kaluwore kod chenro ni mar thuondi an Nyakwar Mbaka. Achiel kachiel odiochieng' ma kawuono antiere kod Uh, nyakwar tawo kogot ma bende koro temo nyisowa gik mane tawo kogot otimo achiel ariyo adek ma bende nomiyo obedo achiel kuom thuondi mantiere ei luo nyanza achaka rwaki erokamano erokamano e, kane wadhi e yueyo to ne waweyo kama koro ne wadwa ng'eye ni to uh, nokawo okang' mane mar riembo jogem mondo mi kik udag kuma ne tuo mar nindo kata tuo mikelo kod kalaburu kata sesefly ne kelo ne oganda dhi nyime ee eh, ka ne lweny koro chakore mm. to nochak kod jaduong' ma jagem moro mm -hmm. en ma nene tawo kwongo riembe yes. mm. jaduong'no ne iluongo ni malunga mm. e, malunga no kata joge sani nitie e piny gem kucha kumiluongo ni gem malunga mm. jaduong'no ema ne nokwongo dar Kama nodarieno ema sani ogerie skul i South Alego kacha, skul miluongo ni Matera Primary School. Mm. Mano okwongo chake ni Malunga Primary School to jomur nodagi. Mm. Ni ok nyal chak nying jagem skul. Ah. E nosedare mi noseriembe. Mm. Koro kanyo ichako mana nying gweng' mar, mar jomur mane gidakie machon. E, miluongo ni Matera Primary School. Mm -hmm. Kane gisegolo jaduong' malunga to oringo bodhi odonje dala jaduong' ma jagem machielo maniluongo ni Ochilo. Mm. Jaduong' Ochilo no kama nodakie sani i Alego kacha be South Alego. Mm. E i oganda miluongo ni Jonyajuokie ma sani odhi odak kanyo. Mm. Iluongo ni, och, ni Tinga Ochilo. Nokunyi yawo aora maduong', nokunyi mm. yawo marang'ongo. ma sani iluongo ni Ochilo Dam. Mm. To ae oger skul moro kanyo bende ni Ochilo Primary School. Uh -huh. Ochilo no en Ochilo ma jagem. Mm. To tawo ne ok owe nigi thuolo chako odhi omonjo gi kanyo mm. podar Ochilo no bende. Mm. Kaachiel gi Malunga chande ma gidhi gidonje dala jaduong' miluongo ni Rakuom Komonge. Mm. Mano bende nitie skul miluongo ni Rakuom Primary School e South Alego kacha. Koro ne ichako sikunde mana nyinge jok mane kedo ee koro mm. kanyo sani jokagwa ema odakie mm. nitie jo miluongo ni jokagwa mamoko odak uyoma mm. gin ema gidak kama iluongo ni rakuom i alego kacha mm. to rakuom ne en rakuom komonge ma jagemo mm. tawo ne pod oluwogi nyaka i dala rakuom kendo mm. nodarogi gi ng'wech ma gidhi gidonje dala jaduong' miluongo ni nyang'anga Eh, nyang'anga be nyang'anga ma Tao ne jagin. lawo jogi kama nang'o? Ang'o mane tao dwaro maduong'? Odwaro piny kama okete jomur dakie. Ah, to dong' Kaachiel gi oseketo joka jomoro Kan. kama okuongo mane oyude mane okuongo riembe jogem. Ang'o miyo kama jogem chak sude oluwogi? Mano ne pod ok oneno ka piny orome. To mar to nikech ing'e ni kiketo ng'at miluongo ni jasiki machiegni to pod obro medo monji. Koro emomiyo tawo ne pod daro gi jodongo mang'eny ma jogem mondo oriemb jogem ogol e piny ma iluongo ni Aleg. Mm. Koro ne kosegologi ma gidhi gidonjo nyaka e dala Nyang'anga. Mm-hmm. Nyang'angano ka nosedare kanyo bende jokakan koro nogerie. Mm. Koro jokakan odakie sani. Mm-hmm. Mogerie Adeya Dongo Secondary School. Mm. tiluongo skul ma primary momakre gi gada ya dongo Yeah. secondary no ni nyang'anga primary school kanyo kosedar jaduong' nyang'anga no kaachiel gi jodongo mane osedar ka jogo noringo modhi odonjo e dala jaduong' mang'ongo mane en ema jaduong' ma jogem manoluor mane ineno kaka ruodh jogemi sechego Yeah. niluongo ni Rading Omolo. Rading Omolo.
Eh, mm. ma Rading Omolo ma tindi winjo kochak jogemgi. Ah. Mago ochak mana kwaro machon. Mm. Mani iluongo ni Rading mani en ruodh jogem. Mm. Koro Rading Omolo ni. Ang'o miyo ne ang'o ka ok alali ok adwa ni eh. mondo alali nikech akeni magi weche mabiro kaluwore kod juogi kaka kelogi ang'o momiyo en en ruodh jogem to ok thuond jogem thuon gi ruoth pogruok ni kanyo Ee, ne en uh, ruodh jogem mm. ing'e ni ruoth en jaduong' moluor man kod juogi mar piny mm. ma en ema itimo liswa e tiende mm -hmm. to thuon to en jalo ma kedo ni, ni dhoodgi mm. kendo en ng'at ma manyo ni dhoodgi gi keni mag piny ma nende asewacho mm. e, matiende ni resources e kinde masani yes. e, manyo mwandu nogandegi mm. jok maroteke magore mondo mi okelo mwandu ni jogi mago ema iluongo ni thuondi Koro sani ng'ama chalo Raila Odinga wanyalo luonge nade? mano en thuon En thuon. Eh, Ok en nikech, ruoth. eh, en ru- pod pod ok en ruoth nikech ruoth en ng'at mak dhi e lweny en ng'at mantiere kod juogi mar piny ma en kata ka lweny timore to be ok dwan mondo o- onegi kaluwore gi chik luo Yeah. eh, eh, ma- mar ramoga jwang ng'at ma ruoth ma en ruodh oganda en ok chome kod lweny ni goye kata ichwero rembe mm. e, nikech e, mano koro kendo nyalo kelo richo e kind oganda kata gima udwaro cha ok unyal yudo to mak mana ni ng'ato kaka Raila mm. en koro kama osechope bende koro waneno osedonji ruoth mm. nikech en juogi ma ok inyal chwero rembe e sani mm. maka mano timre to kata piny ma Kenya dak bedie kendo ma jo Kenya dak chakne mm. koro wadhi e, e radingo molo ma wuoyi mm. mane ruodh jogemni mm. rading no en obende tawo nodare mm -hmm. e, mane ne oringo gi jodongo mane odonje dalane no mm. mane tawo ologi e piny magem kuma tinde gintiere cha mm. koro kama nodare mm -hmm. emiluongo ga sani i south alego ni bardi bardi mogerie skul miluongo ni bardi secondary school mm. Bar ding'no, ma tiende ni mano bar kama nene Rading Omolo ma ruodh Jogen Yeah. ne ooyoga e chieng'. Ne ooye e nyango kata chieng' mar midhiambo. E owuok e dalane to odhi oyo chieng' kanyo. Koro mano e momiyo kanyo ni iluongo ni bar ding'. Koro nochwere nyaka sani iluongo ni bar ding'. Koro ka tawo noseriembo jogemgo Yeah. mochopo kama lweny koro obedo matek, e, ng'iya kacha ma bende odaro gi mokowo gi ma tie got ng'iya got en ni tawo kawo bogerie jomuo mm, tawo kawo e. gode go te gode go te mm. koro e, nikech uh, thuolo ok wan go moromo mondo yeah. mm. awach ni weche mane otimre ng'iya mm. nikech mm. kanyo nitie weche ma, ma, ma chieng' moro nwawacho to adwa mana nyisi ne lweny mane tawo kogot ogoyo mm. kaka onyalo bedo relevant e sani yes. tiende ni nitiere lokruok mosebedie kata mana transformation mar lweny cha mm. ne tawo ne ok ogoga jogeno mm -hmm. e, ng'ama ng'iyo kaka pimo wachni yeah. Tao ok ne kedo gi jogem, tao ne kedo kod gima iluongo ni maugo. Mm. Nikech e maugo ema ne nomi tao chako lweny. Mm-hmm. Odwaro kama joge do, nyalo dakie. Mm. Nikech ema maugo nego joge. Yeah. Koro tiende ni nokedo mana gi maugo to nwang'o ni nyaka ogo mana joge moriemb mondi mm. kaka oyud kama okawe joge ogolo kuom maugo kokete mm. mondo odhi odagie maber. Mm-hmm. Koro gima ne otimo ni Ogoyo lweny mar maugo. E sechegi nyakwar Tauko Got bende ochako go maugo koro kod buk mm. misomo. Mm-hmm. Tiende ni ng'at mokwongo nwang'o yath minego kod maugo e piny mangima mm. en nyakwar Tauko Got. Ka yadhno otamo wasungu yudo. Mm. En ema okwongo yudo yath minego. Mae ng'at mwaluongo sani mm. ma nyocha Nyasaye osekata kawo. Mm. Ni Profesa Thomas Odhiambo Nandi. Mm. mogero isipe botero nyaka mbita kuma maugo nitie Ah. mano en nyakwar tau kogot Ma- tiende ni lwenj tao cha Mm. emobedo transformed into bookwork academic Yes. koro nyakwar tao pod medo goyo maugo koro kod wich koro ok goye kod tong Yeah. kod kuodi Mano e ber mag lwenje mane tawo ogoyo. Mane tawo ochako.
Ma koro isipe yedhe ma ithiedho godo eh, gik machalo maugo gini machando ji mano ero en nyakwar tayo mane oyudo mano tawo kogotia ma pod goyo lwenje no koro iyo machielo mm. to sani koro un kaka nyikwa eh, tawo kogot mm. inyalo wacho nade king'iyo Uh, anyuola no ero mar ng'ama thuon machalo kamano inyalo wacho nade nitiere nikech samoro iwachoga ni uh, dala ruoth kata dala thuon king'iyogi king'iyo jok mowe bang'e samoro iwacho ni ka ng'ane obar kata obam kata ka ng'ane oriere kata ka ng'ane ng'ane ne thuon kare ber inyalo wacho nade kar tawo kogot ber mm. nikech eh, inena antiere ka yes. matiende ni tawo kogot ne ok ogo lweny ma nyasaye ok ogwedo mm. nikech ruoth nyasaye ne ok nyal hero mm. mondo maugo tiek dhano ma en mane ochweyo mm. rieko mane tawo kogoto obedogo mar daro jogem mondo omi oyud kama okete jomurcha yeah. mano rieko mane onwang'o kuom ruoth nyasaye mane okelo ne juogi mar riekono e, e wiye mm. to nimar jogem ne tawo ok onego ne tawo onegogi mondo otiekgi mm. tawo ne riembogi mondo gi aye kama gintiere no lach ahinya giweye kamoro mondo jomur bende oyud bet ni jogem oweyo adier kodhi gipod gin go pinygi maduong' iluongo ni gem nyaka sa kuom mano kar tawo dhi maber masenyisi nyikwa tawo bi iwinjo gi iwinjo luoch kanindo gintie Yeah. iwinjo uh, profesa Douglas Odhiambo pod nitie mm. kendo en mosega bedo kakta weche mag uh, review of education in Kenya yes. en emo bedo ga jakom mm. mano ta mano nyakwar ta ukogot mm. iwinjo ka nitie professor Jacqueline Oduol mm. e, nyocha ero bedo nominated en koro ng'ama odonje parliament yeah. kendo osebedo kata permanent secretary kendo osepuonje e mbalariany e i Kenya ka eri mang'eny kendo en ng'at miluongo e yore mag tiegruok e piny mangima mago nyikwa tawo ging'eny ok anyal kwanogi ma professors go ng'eny to kod ma be nie migepe moko machielo Eh, leo dera gini nasekwano koro wan nyikwa tawo kogot Wan jomur. Wan dho ot ma ok en mar sunga ne dhoudi mamoko mm. to en gima adiera ni wan jok ma odak moluoro dhoudi mamoko mm. kendo wahero dongruok kanyakla kaachiel gi dhoudi motenore kodwa mm. machalo kaka jokakan e, ialego kacha machalo jo agoro dhoudi duto nyaka gem mane wasegore kodo chonno ne waduogo wanyuomre kodgi ma koro wan ga oche mm. koro waherore mok wanyal gore kendo ok unyal goro kendo eh. inyalo wacho nang'o joma chalo thuondi kaka nyakwar tawo kogote gini ah, kaka tawo kogote gini ok nyakwar tawo bende nitiere thuonde moko mane giromo godo machalo kaka gor mahia gini jok machalo Uh, uh, jok machalo gor mahia jok machalo nitiere thuondi wan godo adi e luo nyanza kae nikech ang'eyo gor mahia Ah, Luanda Magere bende nitiere ok ang'eyo adieri mar wachni to nyiso ni to bende ne giyudo thuolo mar rome gi thuondi ainagi. Eh, ka pok achopi mano wa correct ni thuondi mane osebetie kaka tawo kogot Yes. to gi kaka m- magi ma- ma- ma- mobedo nyikwa tawo kaka nyakwar tawo maloso kodini Yeah, wan thuondi mag luo mantiere sani
Eh, nikech eh. ineno ka wawacho kata weche mag thuondi machon go mano matiende ni wawacho juogi ka ok in ng'ama thuon ok inyal wacho weche juogi mm. juogi nyaka identify mondo iwach wachgi mm. ka ging'e ni in thuon mm-hmm. eh, momiyo jakwata kogot en ng'ama thuon mm. koro romo mar thuondi kaka ikwano lwanda magere kaachiel gor mahia gini nitiere tao kogot gin joma ne oromo gi thuondi wetegi mamoko kaka gor kogada e gor kogada oromo kod tawo Oh, m- lwanda magere ne ok oromo nikech en lwanda magere nokedo kapod tawo en nyathi matin ma ok nosedonji lweny mag kedo noganda e thuondi mag luo nitie moko machon ma tawo yudo ka osekedo e to lwanda Uh, gor mako gada to tawo nerego mm. mieno landa tawo nere kodo ma, ma, ma jasembo cha mm. e, kodo uh, lala kabanda gini mm. kaachiel gokore kogonda nyagudi kogambe mm. e, mago oromo kod tawo kogot kendo onenogi kendo kata jaduong' asuna ma jagem mm. mane en ruodh gem tawo nenogi mm. e, koro thuondi gi eki ne gin jok ma ibedo mana thuon kaluwore kod eh, kama onyuolie koso ibedo thuon kaluwore kod lweny migoyo ibedo thuon kaluwore kod lweny migoyo mm. to lweny no igoye ni mondo ber obedie ni dho odu mm. miwuokie ni to kaachiel kod dho udi motenre kodu magin dho udi mag luogo mm. koro kaka tawo kogot Ing'e ni wawuoyo mana e dho odgi kende. Yes. To Tao Kogot nitie ber ma nokelo na lego. Mm. Mopogre kod ma nokelo na dho odgi. Nikech e dho udi nogolo thuondi ma nokedo mondo piny alego bed gi kwe. Mm. Koro jo ma ne gin jotelo mag lweny ma nogore boriembo dho udi ma ne chanda lego. Ne en Tao Kogot. Mm. to kod rabuo gi ondiyo ma kuchieng' orembe ma mano jale- ja- ja- jalega kama i- dhoot miluongo ni agoro kod uh, owet randiek ma i dhoot mar kaluo i alego kacha to kod ogony mul thum ma mano en uh, j- uh, ratego mane bende wuok e dhoot mar joka- jokanyango iluongo ni kakan ma kanyango e i alego kacha jogo e jok mane okedo Ka giriembo jo Ugenya mondo we chanda leng. Giriembo jo Gem. Giriembo jo Sakwa. Mane lweny otimre kama iluongo ni Uloma i Alego kacha ka jo Sakwa ne nomonjo jo Alego. To ne tao kogot gini ne nogoyo jo Sakwa ma gi gipeyo dho jo Sakwa duto giwenigi mana nyiroye. Koro ne jaduong' Ong'ala ma ne ruodh Sakwa ne obiro ir jaduong' Odima kobiero i Alego, mokwayo jaduong' Odima ni ng'wonnwa uru, upeyo dhowa buwewa kod nyiroye ma kata mana kaka nyiroye nyalo modho pi onge nikech kuma ne udarowa uterowa e Sakwa migwena. Kucha otwo ma onge kata pi. Yienwa uru wachak waduog wadag machiegni gi River Yala. e aora Yala. Ma oyienegi.
Koro ne ging'ado guok. Nitie gima iluongo gi dholuo ni ng'ado guok. Mm. Ma tiende ne sing ne, ne kuong'ruok. Yes. Ne ok wachak wabed gi lweny kendo. Mm. Ne ging'ado guok ni sakwa kano chako gore koda lega. Mm. Mane odi ma kobiero yie ma ma notimre. ma nyaka sama walose ni pok josakwa ogore koda lego kendo mm. koro josakwa noduogo machiegni ne nyiroye oyudo kaka modho pi mm. ma kwe nitie nyaka sani mm-hmm. koro lweny norum ee koro
taokogot gidi nokedo mondo mi alego bed gi kwe mm. koro jougenya be ne giriembo kamano jogem bende kamano mm-hmm. ma alego bedo gi kwe nyaka isechegi koro magi ber mane taokogot gitimo mm-hmm. mondo omi piny alego bedie kaachiel gi dhood gi tawo ma be iluongo ni dhood dhoot miluongo ni murni mm. magi duto king'iyo yeah. tinwang'o ni mago gin achiel kuom gik ma ema nomiyo tawo kogot giri oket nyinggi e buk mar e thuondi mag luo mm. nikech e piny mar alego ing'ene en piny malich ahinya kama obama magi aye mm. dine ong tawo kogot giri kata mna gik mabeyo ma koro wuok e Alego kaka ineno wuod nya Alego mwomo gi piny Kenya mangima ni. Piny mar Alego ne dako beti. Koro nikech teko mar tawo kogot nomiyo Alego be koro beti. Ma Alego nyuolo dho udi bi neno ka omako nyaka South Nyanza. Eh, Omako nyaka South Nyanza. eh nikech Dhout Alege mochako dok South Nyanza. Mano en gima kare nikech ing'eyo ni nyakwar mbaka pinywa mar luo kaeri mm. ok ber mondo ng'ato owach ni en ja South Nyanza. Mm. Ng'ato onego wach mana ni ojaluo. Ojaluo. Ma wach mar South Nyanza gi Central Nyanza ni ok onego bedie. Mano ok onego bedie. Nikech Ji ma noa e piny ma ma ma iluongo ni Central Nyanza ma tiende ni Alego kod Yimbo gini ema giketo ji moa kuomgi kadhi mako nyaka South Nyanza cha nikech ichalo kaka koro in owadwa Yeah. tiwuok iweya i i Alego tidhi imako piny nikech e piny ma South Nyanza Masai manodakie gi jowatembe Koro ka idhi to iyudo ka jogo odhi kwath bi mako piny yiro koro dum mach liel. Mm. Ka giduogo to gineno ka yiro dum to giwacho ni o oh, ng'at jomoko ose mako kacha. Mm. Koro Masai ok duog gidhi mana kwath kuonde ma ne gisedhiye ka. Mm. Eka ka ne jowa omako piny mar South Nyanza. Koro owadu kosedhi omako piny to weyi ka idak kamoro. Ok onyal bedo ni koro ok en owadu, ni koro en oluongre ni ojakocha. Onge ng'ato manyalo wacho ni en oja South Nyanza. Joka te gin jok mane oa Lego gi Yimbo, to ne giweyo wetegi kuno. Ma ng'ato ang'ata miyudo South Nyanza nyaka inwang' ni wan dhoodwa i Alego kacha wanyalo bedo jomur. mm. kata iyudo ni gin joka kan yeah. kata iyudo ni gin joka ogelo mm. kidhi awendo to iyudo ka en mana kamano mm. kichak idhi e piny rachwonyono en mana kamano nikech rachwonyo wetene obe nowe central mm. kaka nyawegi to kod rateng' mago gin eh, eh, joko nyango rabalate erokamano ahinya uh, nyakwar tawo ka watieko achiel kachiel chenro ni to nyisani to uh, kirango dak mar joma chon noero machalo kaka kwarugini ma nyakwar tawo gini to gi sani inyalo pime nade piny machon ero san machon kaka ne ji kedo ne oganda to gi sani iparo nade kata kwang'iye gi current leadership ee ing'eyo ni chon kipimo kod gik mane osetimre gi ma koro timre sani yeah. nitie moko machal mm -hmm. e kaka koro wadwa pimo gima koro waneno ka timre ma wuod Nyalego Agwambo koro timoni. Ma chal kod mane osetimre chon. Nikech ne chopo seche ma koro luo gore kod dho udi ma ok wach dhowa. Yeah. Mane chalo kaka lweny mane, ta- mane Lwanda kage, magere ogoyo cha. Ema chal kod lweny ma koro sani Agwambo goyo. To m- gima kelo pogruok koro en matin. Yes. Tiende ni koro sani ok wagore ni wago dho udi mamoko. Yeah. Sani koro wagore ni walaro mana mwandu mondo opog maromre. Yes. Mok dar ng'ato. Mm. To macha to ne wagoyo ni wadaro ng'ato mondo mi koro owe. Macha nyaka ne goyi madari. Eh, madari.
Aha. Koro sani to wapogre mana mwandu. Yes. Matiende ni gima awacho ni transformation kaka mar tawo ma notimre nogore nikeche maugo. Yes. To maugo no koro sani ochopo kama En nyakware one. goyo e yor mar, mar, mar somo. Koro e kaka wuod Nyalego Agwambo be koro go- gore no piny ni mondo dho, dho udi duto oyud chiemo marom Yes. e Kenya ka. Mano koro e kaka pogruok kata chalro, chalro, chalre mar, ba- mar kinde cha. Yes. Inyalo nene e sechegi e ni macha ne idaro ng'ato to ma to Yes. koro ok dar Ma koro onge ng'ato ng'ama kini lweny en mana achiel mar yudo mwandu mar kedo ne jopiny Eh, erokamano ahinya nyakwar tao kogota agoni erokamano kuom kawo thuolo mari achiel kachiel mondo mi bi mondo mi wabedi e chenro ni eri mar thuno wabiro chako wayudo thuolo mondo mi wawuo malach nikech bende wabiro rango weche machalo kaka jok machalo lwana magere gini ni wacho ni ne ok en jaluo Ee. wabiro ng'eyo ni to kane ok en jaluo to ere kaka joluo nobiro moparo ni Lwanda Magere ne en jaluo ma nyaka sani eri ji mathoth pod ong'e ni Lwanda Magere en jaluo. Kata kamano wago nyero kamano kuom nyiso achiel kachiel weche mag eh, Tao Kogot un kaka nyikwaye to gi ber duto museneno kaka oganda gweko mawuok ka ah, nyakwar eh, mawuok ka Tao Kogot.